Selamat malam bala ucuk, nama berita kita baka ke malam tu? Bisi manah kini? Nyadi aku datai baka ke malam tu endang iya baka selama. Ini mai ke kita jerita antu. Jerita antu tu mega diturai ke aya apai ke kitai. Jerita tu amai-amai kala nyadi ba urung iya taun semilan belas dua puluh an kelia. Nyadi jerita tu diberi aya apai tajuk Mati Idup Enggai Beselara Enggau Pangan Diri Taja Penjadi Mali. Nyadi sebedau aku nusi ke kitai jerita dulu kitai nyebut tagline kitai au, Duduk Entap. Jerita tu ditusi aki embuh aya apai ke apai aya apai kitai tu. Nyadi apai aya apai tu lalu nusi ke jerita tu ngagai aya apai au. Jadi aya apai tu tadi bekunsi ke jerita tu ngagai kitai bukan nya ida tadi. A jerita tu di kirum ka iya apai ba email kitai iya nya Ndun Kumang. Jerita tu amat kala nyadi munyi ko aku ba datas dia tadi urung iya taun semilan belas dua puluh an kelia. Jerita tu bekaul enggau pengerindu penyayau dua iku melaki bini Ke idup mati enggai beserara enggau pangan diri ketegal pengerindu seduai ditaging sida sebilik, ditaging sida serumah, ngujung ke seduai iya ditingang penusah. Kebuah sida sebilik, sida serumah iya tu naging seduai ke jadi laban. Indai seduai iya diri menyadi tampung pala. Nyadi seduai iya tu empai empai empai sekali betunggal. Agi dikira kitai agi diri menyadi meh nya. Petunggal damping deh. Seduai iya sigi enda tau jadi enggau pangan diri enti enti ba adat kitai Iban iya pama jadi mali tu ukai bula bula mali pengidup kitai ke. Uh, nyu jaka kasar jako oh, pengidup kitai nyu ka sial uh, pia mega penusah mayuh nuntung ba pengidup kitai tau ke ngudik kari mayuh agi meh uh, penti ya ke bukai bukai ke nak nak ditemu aku ya ke nak ulih disebut aku ditu au uh, ba dua siti menua siti lain ke penti ya baka nya ya tadi Nyadi, Jinggat enggau Simba tu sama bela udah labuh pengerindu ngagai pangan diri taja pun sedu pengerindu seduai iya ditagang apai enggau indai iya um ditagang apai indai enggau sida sebilik ke bukai. Ketegal. Seduai ke jadi mali. Enti seduai iya jadi kira ke jadi enggau diri menyadi. Jinggat enggau Simba tu enda alih tagang apai indai seduai laban semina nitihka pengeran ati seduai aja. Anang seduai ke ka mendingka jaku tagang sida sebilik jauh agi. Seduai tu ningu ke jaku ajal jaku padah sida serumah ke tuai bukai. Pemua sida sebilik sida serumah ke madah ngajal ngelalau jinggat enggau simba tu tadi meda seduai bangat ne alah padah ne alah tagang dia diatu rumah tu alu mai sida serumah baum muru jinggat seduai simba ari rumah panjai sida. Udah bekau ke diburu sida serumah. Dia deh. Simba enggau Jingat tu tadi pun alu pindih. Seduai alu ngaga langkau begelegal ke buluh beatap ke daun biru. Nyadi penyauh langkau seduai ari rumah panjai kira bisi iya tiga puluh minit pejalai kaki. Langkau seduai ke begelegal ke bulu ba atap ke daun biru sereta jauh ari apai indai mimit pun nadai meh ngasuh pengerindu enggau penyayau seduai iya tu rusi empa pengeran ati ke pangan diri. Taja pun seduai agi biak sereta kurang penemu enggau peneleba lebuh ke ngereja pengawa sereta nadai utai dikemisi laban ke baru belajar ngidup kediri. Tang seduai enda kala minta ba orang tauka ba apai indai seduai iya. Pedis nyamai pengidup ke disepi seduai semina seduai empu aja nemu. Jinggat enggau simba enda kala bepanggai ba orang. Mayuh macham meh chara dikena seduai ngidup kediri baka bumai begiga ikan ngasu beburu sebelah kampung sebelah babas enggau mayuh meh pengawa seduai ke dikena seduai ngidup kediri empu besari-sari. Nyentuk ke seduai semina makai buah empasa betareng-tareng tauka bebulan-bulan laban ke umur agi biak tambah mega nadai ngembuan penemu enggau peneleba ke chukup lebuh maya ke ngereja pengawa dikena ngidup kediri. Taja pun baka nya, seduai ngasaika pengaga ati laban lebuh seduai merening mua pangan diri tauka merening mua orang ke disayauka seduai iya. Ari beganti minggu, minggu beganti bulan, simba pen alu betuah bisi. Genap kandung simba tu manggai enam bulan, dia deh simba tu nyera. Sera simba tu tadi ka makai ati jelu ringin. Lemai nya iya pen alu madah ga laki iya jinggat. Amai wai, nama ku tu te tetenguk ka makai ati jelu ringin. Ninga bini iya madah. ke diri empu nyera ka makai ati jelu ringin jingat ke ninga sera bini nge tegepang ai wai. Laban iya nemu ringin tu cukup pedis deka diulih iya. Ati ringin. Au meh wai. Balik bulan aku ngiga ke dek. Anang ngirau dah meh wai. Pia ko jimba nyawut bini iya seraya ketuchur manis ngagai bini iya simba. Lemai nya, seduai melaki bini iya makai belauk ke sayur jagung enggau daun kemidi yang ke gumpul simba ba kebun seduai iya ba tisi langkau enggau kampung ke enda jauh ari langkau seduai iya. Sengudah seduai melaki bini ke tembu makai malam nya, seduai alu sama ngalik diri empu. Lama mata Jinggat enggai tinduk laban iya ke berunding baka ni baka ni chara iya ka ngulihka jelu ringin. Kepuas-puas iya ke berunding, dia iya enda berasai telelap. Maya Jinggat ke lelap tu tadi, dia iya bemimpi betemu enggau siku apai tuai orang. Apai tuai nya dipeda iya beragum. Ragum apai tuai nya tuntun dada. Benung iya ke beratika apai tuai nya, dia deh apai tuai nya penalu bejaku. Dum jingat, tumu pagi ila, uji dek ngetanka bubu dek ba lubuk batu bila dua. Bubu dek nya tanka dek ba tengah-tengah batu nya. Lubuk batu bila dua enda jauh ari langkau umai seduai dek. Muak ke lemai enda tau enda abas dek bubu nya. Laban bubu nya deka bulih siku ringin. Kingat ke meh. Aku udah nulung dek jinggat. Tang udah dek bulih ringin nya ila. maya nya meh ke penudi seduai dek melaki bini makai ringin. Ukai semina seduai dek melaki bini aja, tang meh tujuh pelapis purih pantih seduai dek enda tau buya makai ringin. Pama bisi buya makai ringin, dia meh seduai dek enggau purih pantih seduai dek deka bakal tau mega mati. Ingat jinggat. Anang sesekali buya ringin. Dani dijingat mimpi dek tu. Pia ko apai tuai nya bejaku enggau jingat dalam mimpi. Maya jingat ke Dani pagi nya, lama iya berunding nama tuju reti mimpi iya nya malam tadi. Kepuas iya ke duduk temenung. Tegenuang-genuang dia dingar rangau bini iya Simba alu ngangau makai pagi nya. Pagi nya seduai semina makai buah buah empasa tunu aja. Sepengudah seduai melaki bini ke temu makai pagi nya, Jinggat alu duduk seraya nyirut ke insap daun gentu. Jinggat pen alu nyerita ke bini iya nama mimpi iya demalam. Jinggat mega mekat bini iya Simba Ngingat ke jaku apai tuai nya, udah seduai ke tembu berandau, Jinggat pen alu nyapai bubu ke dikait ke iya ba tanju. Iya pen alu nurun nitih ke jaku apai nitih ke jaku ke dipadah ke apai tuai nya ba dalam mimpi iya. Udah iya datai ba endua ke dipadah ke apai tuai nya, Iya pen alu ngetan ke bubu iya ba entara batu beleh ba batu ba lubuk batu bila dua nya. Seraya ke ngantik ari lemai dia dejinggat tau pen alu nibal ke jala ke debai iya ngena tuba iya nya ngena tubang ari langkau re. Iya mega beku begumpul ke sida tubu paku enggau bulu babas ke bisi sebelah tebing ai nya dia. Peda enda berasai ari maya nya maya nya nyau muak ke lemai. Jimbat jinggat pen alu mulai kediri datai iya ba pengkalan ke endur iya ngetan ke bubu. Jinggat alu ngangkat ke bubu ke ditan iya nya pagi tadi. Maya iya ke ngangkat ke bubu nya dia di jinggat tu. Tegepang iya wai nyepi bubu tu berat danggat iya. Maya iya ke meda nama utai ke dalam ke tama bubu iya bangat ngemerat nya. Dia iya meda siku ringin ke chukup iya pemesai tama bubu iya. Tak naka-naka meh pengaga ati Jinggat maya nya. Maya iya ke meda ringin ke ulih bubu iya nya. Nyadi amat meh jaku apai tuai ba dalam mimpi Jinggat malam tadi. Udah ke ngulih ke ringin dalam bubu nya, Jinggat peh lalu mulai kediri empu ke langkau seduai iya. Lebuh Simba ke meda laki iya mai ringin nya pulai naka meh pengaga ati Simba tu tadi. Laban iya ke tetenguk ka makai ati ringin terentuk wai. Datai. Jingat ba langkau iya pen lalu ngintu ringin ulih iya lemai nya nama agi deh belauk ke ringin meh seduai melaki bini malam nya. Nyadi alu bagi seduai iya ringin tadi bisi ke disalai bisi dipansuh meh nya laban mu nya ukai nya bisi beteyis baka ke diatau. Hari beganti hari minggu beganti bulan kah. Kandung Simo pun nyau datai lapan bulan wai. Bisi deh ari siti jingga tu endang iya baka selama. Iya nurun ke umai alu bebai ke bekal laban umai seduai ke jauh ari langkau umai ke endur seduai iya diau deh. Simo alu ngelambai ke jari seraya ke tujuh manis ngagai laki iya ke nurun ke umai nya tadi. Simo enda enggau laban perut iya nyu. Nyu besai sereta pedih lebuh maioh ka ka mindah da. Nyan jingat ke nurun nya pun lalu malas lambai jari bini iya seraya ke tuchum. Meda mua bini iya berasai lantang tudah ati tudah jingat lebuh ke nurun ke umai. Nyadi, Rita simba ke ngandung pen sigi udah datai ba rumah panjai din. Lebuh apai enggau indai seduai ke ninga Rita simba ke ribat, sida iya pun alu merambu deka ngusung ngagai langkau simba seduai jinggat. Sida ke ngusung simba seduai jinggat bebai ke anak berau, lauk. Baka pansur babi, manuk enggau mayuh macham meh lauk ke bukai dibai sida sebuat iya. Taja pen simba seduai jingat ke temie, tang penyayau apai enggau indai seduai iya nadai pengurang ke simba enggau jingat tu tadi. Maya sida udah datai ba langkau simba enggau jingat, simba ke meda apai seduai indai iya lalu nyabak merap apai indai iya laban ke lama udah enda betemu mua. Bai ke lelengau meh nya. ngagai apai indai iya. Taja pun langkau seduai iya enda tentu jauh ari rumah panjai sida tang enda kala betemu bai apai indai seduai ke agi pedis ati tambah mega mayuh pengawa nama agi deh udah ke datai ba langkau simba seduai jinggat dia deh sida sida sebuat sama beberap enggau pangan diri mantu ke pengengau ati. Apai indai enggau entua simba pun sama bela nyurung ke beras lauk enggau Utai ke dibai sida ari rumah panyai lebuh sida ke ka kiok tadi. Nama agi deh. Lauk enggau beras ke disurung kapai enggau indai apai indai enggau entua simba pen lalu diambi iya enggau naka pengaga ati muai. Udah sida ke betemu berandau apa semua dia deh apai indai enggau entua simba pen lalu madah diri empu ka mulai kediri ke rumah panyai. Sida ke pulai nya. Enda tanti ke jingat pulai ari umai laban sida ke ngerumban pengawa sida ke agi tinggal ba rumah panjai pia ke nya tadi. Pengudah sida ke pulai ari langkau umai Simba seduai jingat, Simba tu tadi pen alu bebantai ka lauk, beras enggau utai ke dibai ke diberi apai indai enggau entua iya tadi. Maya iya ke bebantaika sida Bra enggau Lawak nya naka mih pengaga ati Simba wai. Lebuh iya meda Lawak ba dalam bungkus uhh ke dibungkus apai indai enggau entua iya nya tadi, ukai semina pansuh aja mayuh macham Lawak ke bisi. Sapa ke nyium bau Lawak nya bula enda teliur wai, tepeliur meda iya. Simba ke bebantai meda Lawak nya tadi tak berasai lapar iya wai. Nama agi deh iya penalu makai. Simba ke makai tu tadi enda terantik ke laki iya jingat pulai ari umai. Dulu iya makai. Udah Simba ketemu makai iya penalu bekemas ke utai dia. Ke, uh, bekemas ke utai ke udah dikena iya makai. Laban nasib ke jai meh. Benung simba tu deka muai ai bebasuk jari ke tanyu dia deh simba tu enda mukai mukai kaki iya tegelincir. Simba ke tegelincir tu tadi alu tetungkam. Ngujung ke perut simba tu tadi tetusuk di tanchum buluh ke dikena laki iya ngenan ke lalau tangga. Nama agi deh perut simba pan alu teperunsai. Simba enggau anak ke ba dalam kandung Simba pun lalu parai enda tepadahka nyawa, parai tekelanya. Akai-akai kasih mai wai. Udah ga tudah ribat digaga utai bansa nya ga agi. Kenu ku jerita aya apai, Simba ke parai tu tadi nadai nadai orang nadai siku orang nemu laban. Seduai ke diau jauh ari orang bukai semadi meh jinggat tu nyo pulai ari umai seduai yo. Maio jinggat ke udah ratai ba langkau dio alu enda tebamba tudah jinggat medo utai ba tangga peniki langkau umai seduai abis dibalut dareh. Jingat ke meda utai nya ta dia alu nyerarat naka penginga-nginga ai wai. Meda dua iku orang ke dikesayau ke iya udah lelang midang naka penyinu ati Jingat lebuh nya. Lebuh iya meda bini enggau anak iya. Sertai dua ninggal ke iya enda bepadah ke seput diri. Dunya dipeda jingat asai ke petang, mua hari baka ke ngetu beputar. Penusah enggau penyinu ati jingat enda alah ditiu ngena jaku leka ensera, enda alah disebut ngena mulut, enda alah dirintaika kitai panjai. Ku jaku pulai ari umai disambut bini baka selama. enggau pengaga sereta tuchum manis ari Simba tang ke sekali tu disambut enggau pemati bini enggau anak ke agi dalam kandung. Seninjak bendar, bisi siku sida serumah ke pulai turun ari umai ninga munyi nyawa Jingat nyerarat. Apai tuai nya tadi lalu ngelawa langkau. Ngelawa langkau jinggat seduai sima. Maya apai tuai nya datai dia, apai tuai nya sigi udah meda jinggat merap bini enggau anak iya rauh-rauh nya pia. Apai tuai nya tadi lalu begua-guai bepadah pulai bepadah ke rumah panjai. Ninga rita Simba ke udah nadai sida serumah pen lalu begau, nyadi bangkai Simba enggau anak iya pen lalu diintu dibai sida pulai ke rumah panjai. Maya bangkai Simba udah dibai sida ke rumah panjai, Jingat lalu nusun semua kereban seduai iya Simba ba langkau ba langkau seduai iya deh. Benung Jingat ke betusun ke utai seduai iya dia deh, Jingat tu bisi meda bungkus lauk ke agi bedau kerat jelu ringin. Jingat ke meda nya alu teduduk berasai lemi pala patung lebuh iya ngingatka jaku apai tuai ke ba dalam mimpi iya suba. Lebuh apai tuai ke ba dalam mimpi Jingat ke meri seduai iya ringin, nyadi nya meh ke penudi Jingat seduai Simba tu makai jelu ringin. Laban udah nya, seduai iya enda tau makai Uh, ena tau makai jelu ringin nya agi. Nyentuk ke tujuh pelapis pulih pantias dewaya enda tau agi makai jelu ringin. Enti bisi buya jinggat tau ke puris pantias iya sapa-sapa ke bisi buya nya deka ditinggal penusah. Apai enggau uh, apai indai enggau entua iya enda nemu seduai kena tau makai. ringin tambah mega seduai ke enda kala madah iga nyadi jingat tu panak jaku wai enda nemu bekeni ka bejaku laban utai nya udah ga nyadi. Bangkai niang bini iya simo disengai lalu ditumbak ke sida serumah taja pen niang simo tu udah nadai ba dunya agi tang meh jingat enda ulih nerima pemarai bini iya enggau anak iya. Siang malam kenu ku jerita Jinggat tu nyabak kening bini enggau anak iya. Jinggat tu meda mega nyau ka tiap hari iya ngabas pendam niang bini enggau anak iya. Nyadi Jinggat tu tadi pulai enda lama ke rumah udah nya kin baru iya. Ukai semina siang hari aja ko cherita. Ke kadang tengah malam pen Jinggat ngelawok pendam niang Simba. Ke kadang ba pendam din iya tindok. Empa penyayau iya ke niang bini iya, Simba nyentuk ke Jinggat tu tadi ngaga langkau sepiak pendam bini iya enggau anak iya. Sida serumah berasai irau sereta kasih kelebih agi apai enggau indai Jinggat empu ke meda ulih anak seduai nyau jauh berupai amat berubah dipeda. Sida serumah bejangka. Ke jingat tu udah gila. Enti sida iya ke nanya, jingat tu nyaut enggau tuchum, Aku begulai enggau bini anak aku. Aku tu nadai minah kini-kini ditu meh aku. Pia ko jingat tu nyaut sida. Jingat tu mega enda kala makai ba rumah wai. Tubuh iya mega berupai amai rujut. Taja pen tubuh iya jauh rujut tang jingat tu Regas sereta kering lebuh iya ke gawa bumai nya ga penyelai jinggat tu siku. Bisi deh lemai siti, siku indu sida serumah ke au kitai meri iya nama Senah. Angkat Senah tu tadi baru pulai turun ari umai mansa langkau jinggat ke ngerimbai pendam bini enggau anak iya. Benung Senah ke bejalai tu tadi. Dia iya meda, senuk asik labuh ari langkau jingat. Maya seneh tu nguji mansang semak agi laban iya baka ke bisi meda jari orang nyulur ari baru rumah. Maya seneh nyau semak dia meh Senah tu meda jari orang ke dipeda iya nya tadi nemu panjai. Jari orang nya dipeda senah tu bulat, lulus enggau besereta ke enggau bau but. Naka iya penyengat nyinggau sendu asi ke labuh nya. Senah ke meda utai baka nya tadi iya te nyerawah enggau naka pengingal-ngingal. Iya ke nyeraoh nya tadi alu Belanda. Enda mukai-mukai, seneh ke baru Belanda dua tiga singgang alu ngetu, laban seneh tu meda indu ke panjai buak. Buak indu nya dipeda seneh panjai nyau nipas taneh. Mua iya nyau betekual pansut ulat, reng baka ke ka teperinggas. Lidah indu nya nyau nyelu pansut nyentuk ke dada. Perut indu nya nyau teberunsai. Tubuh sereta tubuh iya nyau bebau but sereta bulat. Bau bangkai. ditambah mega indu nya dipeda senah tu merap anak. Nyadi anak ke diberap indu nya nyau bulat, pala ana mit nya nyau ka teringkas ari rekuk. Indu antu ke merap anak nya tadi dipeda senah bediri betua-betua ba mua iya. Senah tu pun lalu luput kala nya. Lebuh maya senah ke ngenjelakka mata dia iya meda. Diri empu siga udah ba rumah panjai din. Betua endar ga maya nya bisi sida serumah ke bukai ke sama pulai turun ari umai bisi nengah pendam niang simba nya tadi. Dia sida serumah nya ngemai senah ke luput pulai ke rumah panjai. Udah senah ke dani luput nya tadi dia iya alu nusi ke sida serumah iya nama utai dipeda iya lemai nya sebedau iya ke luput. Udah sida serumah ke ninga utai ditusi senah dia Tuai rumah sida alu gempuru mai sida serumah ke lelaki muru antu niang simba ke udah parai lalu bebalik diri empu nyadi antu kulir. Betul amai ga laban tuai rumah tu sigi endang iya bisi penemu manang. maneng sida ba menua nya empu. Iya alu mekat sida serumah enggau iya ke ka enggau iya nuju tanah pendam Niang Sima. Iya ngasuh sida ngupak buah pinang dua igi siku. Nyadi buah pinang nya tadi enda tau enda di enda tau dibelah dua. Mesti ke segala. Semina dikupak kulit aja. Buah pinang ke udah dikupak nya tadi alu ditangkin ba punggung laban dikena nyaru awak ke indu antu kulia di ngumbai buah pinang nya buah sida ke lelaki baka nya iya tadi. Kebuah. Baka nya laban, niang simba tu udah malik diri empu nyadi antu kulir. Kitai ga sama nemu. Indu antu kulir tu endang iya makai leka buah orang ke lelaki. Nyadi, indu antu kulir tu tadi nya. Semua antek antu kulir tu tadi nyerang sida iya lalu ngambi buah pinang ke ditangkin sida ba punggung. Nyadi antu kulir tu bejangka ke buah pinang nya buah sida ke lelaki. Tuai rumah tu mega mekat sida iya ngasuh sida nyelitka beberapa bulu landak ba punggung sida. Laban, indu antu kulir tu takut deka semak sida laban sida ke bisi nangkin bulu landak ba punggung. Udah ke tembu beradu, tuai rumah lalu ngemai sida serumah ke ka enggau iya ngelawa tanah pendam Niang Simba. Ba pejal. Ba sepemanjai pejalai sida ke nuju Pendam Niang Simba nya tadi, dia deh sida tu ngasaika mayuh amai penanggul. Sida ninga orang indu ketawa meh nya. Bisi munyi orang indu nyabak ninga munyi tating kain meh nya. Munyi utai ke meling sida ke bejalai. Kekadang munyi ari belakang meh nya sepiak kanan sepiak kiba. Ba belakang, meh engka atas sida iya meh munyi utai nya. munyi orang ke bejalai ari mua sida iya meh ke kadang ari atas pala sida munyi orang ke ketawa nyabak terebai enggau mayuh agi meh macha bunyi utai ke tedinga sida iya. Sepanjai sida iya nya ke bejalai nya tuai rumah nya tadi enda ngetu ngetu mulut kimut kimut bai iya ke macha puchak. Nyadi kena benyamai ke tuai rumah nya ngelaban indu antu niang simba nya tadi, dia deh tuai rumah tu muka mata batin dua iku anak murid anak murid iya ba awak ke ulih meda antu niang simba awak ke tuai rumah tu nyamai agi nyaga sida serumah ke bukai enggai ke kena kachau antu ku Lia. Kira ke nyau ka semak meh pejalai sida ke nuju pendam niang simba tu tadi. Tuai rumah tu tadi alu muka. mata batin semua sida serumah ke enggau iya. Lebuh sida ke meda antu niang Simba nya, bisi sida sekeda ke luput, bisi ke lari meh nya ngelari kedai empu laban ke enda sanggup ngelaban antu nya pia, ku iya tadi. Nyadi, sida ke agi tinggal nya agi ga mayuh laban ke nganjung ati berani. Sepengudah datai ba Pendam Simba dia deh sida iya tu meda Jingat tu duduk ba mua penyurai langkau iya ke digaga iya semak pendam bini iya enggau anak iya. Tuai rumah lalu ngerahka beberapa iku sida serumah. Laban deka diasuh iya nangkap Jingat. Kenu ku jerita, Jingat tu kering amai. Sida enda tepasung ke Jingat. Sida mega nemu nama kebuah Jingat nya bangat ngering nya laban Jingat tu tadi ditulung bini iya niang Simba ke mali diri nyadi antu Kut Lia. Enda meh mukai, dia ditu rumah Tualu Jaku. Jingat nya ukai bini dia agi. Iya ke enggau dik begulai nya antu. Endu simba udah parai. Lalu dunya endu simba enggau kitai udah enda sama agi. Dunya kitai udah beda enggau iya. Pulai meh jinggat aram enggau kami pulai. Ninga tuai rumah bejaku munyi nya, Jingat pan lalu nyaut, Sapa madah bini aku udah parai? Udah sebulan lebih kami menyanak diau ba langkau tu. Awak ke kami menyanak diau ditu. Kami mega nadai ngachau, nadai ngergau kita, pia ku Jingat. Nyaut seraya tuchum ngagai sida serumah ke dia. Ninga saut Jingat munyi nya dia deh, sida alu merening ke dalam langkau. Dia alu enda tegepang sida serumah meda bangkai bini Jingat niang Simba tu tadi enggau anak iya bisi ba dalam langkau Jingat. Meda baka nya tuai rumah pun alu bejaka. Jingat, Penyayau seduai Simba nya meh. ke ngenatai ke penusah ngagai kitai serumah. Aku minta ampun Jingat, baka ni kati pen aku sigi muru antu niang bini deh nya. Ninga jako toi rumah munyi nya, Jingat pen lalu angkat nyapai duko ke dekait ke ba dinding langkau. Iya pen lalu nanchum ke duko nya. Ngagai dada iya. Nama agi deh Jinggat penalu rebah nadai benyawa agi. Sida serumah ke meda Jinggat munuh diri sama enda tepansut ke leka jaku agi wai. Udah Jinggat ke parai enda mukai-mukai dia deh niang Simba tu ngayanka diri ba mua sida serumah iya dia. Maya sida maya simba ke ngayan kediri, simba lalu bejaku, Terima kasih. Udah ke bejaku nya, iya pun lalu lesap. Simba ke ayan nya baka iya ke agi idup suba. Ngepan uhh gari iya, ngepan semua utai kena iya lalu tubuh iya mega nadai nadai bulat, nadai jai apa semua. Iya ayan manah. Simo tu tadi mega bisi merap anak seduai iya jingat nyadi anak simo seduai jingat dipeda sida iya manah amat udah ga anak lelaki. Bangkai niang jingat lalu ditumbak begulai enggau bini enggau anak iya. Bangkai sida tiga menyanak dipegulai ke sida serumah ba siti lubang kitai pulai ke belakang mimit au. Nyadi. Udah beberapa hari bangkai bini enggau anak Jingat tu di uh, dikubur ke sida serumah. Dia deh Jingat tu tadi alu ngali pendam bini enggau anak iya. Nyadi bangkai bini enggau anak Jingat tu tadi alu dibai Jingat begulai enggau iya ba langkau ke digaga iya ba sepiak pendam bini enggau anak iya nya. Lebuh Jingat ke nyengubang pendam bini Bini enggau anak iya, sida serumah sama enda nemu magang. Nya meh kebuah bangkai bini enggau anak Jingga tu bisi ba dalam langkau ke dipeda sida iya maya nya. Mulai ari sehari nya, sida serumah mega nadai agi diregau indu Entu Kuril. Taja pia, sida serumah suah nusi. Lebuh sida ke pulai turun ari umai, pulai tauka mansang begiga malam, sida serumah. Suah meda niang Jingat, bini enggau anak iya ngayanka diri ngelamaika jari seraya ketuchum manis nuju sida ke bisi nengah pendam sida tiga iya nya tadi. Tang sida iya enda ngachau, sida iya semina ngayanka diri aja. Nyau betaun-taun udah nya, sida serumah pun nyau pindah ngagai endur bukai, nyadi jerita Jingat enggau Simba tu pun semina tinggal nyadi kebuah kenang. Pama disebut ke jadi Malin tu ulih anang meh. Laban mayuh amai jerita ke bisi ngerima sepening ini Pama jadi Mali ukai bula-bula Mali ya. Sema seduai bulih utai, bulih duit, bulih ringgit, bisi anak apa semua. Nyadi anak ke kadang ka timpang pendiau tauka salah siku ari seduai deka dulu Nadai. Nuju kitai bala nembiak enti ulih anang meh begila enggau diri sebala, gila enggau diri serumah. Enti ulih anang begila enggau pangan diri. Enti ka bebini, ka belaki giga meh ke jauh ukai bisi sangkut paut enggau kitai. Baka nya iya tadi au. Nyadi aaa jerita kitai dilengka kini naka tu dulu. Ila ini deka datai baru. ngemai cherita ke bukai au nyadi cherita kitai ke diberi aya apai tu nama idup mati enggai beselara enggau pangan diri ketegal jadi mali tu abis naka tu. Nya aja hari ni terima kasih selamat malam ga kita. Anang nai ingat like comment subscribe au. Lalu enda tinggal mega anang nai ingat nekan lonceng nya awek ke kita enda tinggal enggau cerita ke deka datai ari aku ini Manang Doraemon. Aa terima kasih bye bye.